atu lio kan dirmun hi cu uh, kan ti la kan umnak hna hi ti che kan ti cun chung lei le uh, velo hawi zan in kan umnak a ching kho tuk le sun chau se uh, ma ma kan ti bol one two two hawi zan ai te bantuk se van long ai te bantuk tampi am man tiga in kan umnak dir hun ti cha chuka bak chun kan um ko na ti mi te hi chu uh, kan non ra ring pa ve e bantuk te hin uh, kan khon hliam na te hi hoa lo a awan tam pa ton tiga khan timi tiang an phan ti hi chu kan thai i timit in hi talai an ban lu cho kho na tiang hi su ni ni tiang a kan ra kap na ni kan ra kap na ni torel torel chu ma mi dir huna kan um i thantlang he kan pe zul ma pe zul la lo ti mi hi su keimah zong hi kai thei bak ve lo tu he ya ti sun ruah phak lo pi ni ni atu zong han tu ni chung zong ral kan ti mi tu ni chung zong phang phang ate kho mi se thaijing kip to anaza tai anaza tem zong ani chang ke chip ok aman tha long te ke se ya te sun ni ya ton da ke chim ban tu khan timhtuahnak kan nei. Timhtuahnak neih mi pi cu um. Cun a hleihluan a biapi ngai mi cu ka hin kan hi local defense force kan si tikah hin kan pu le biakhiahnak ka ti la cu Chinland Council i ralkap hruainak tangin ni nia the water usa chau nei mi kan si tikah an ma ka hruainak in umkal mi kan si tikah an ma biakhiahnak la an ma cho chang pi ma thil hruainak hi zeimawzat cu kan hna kan tun pengmi si tik ah anmah zong nih timhtuahnak ṭhaṭha timhtuahnak a nganpi a kan neihpiak lai ti zong kan zumh ko i hin ni zong ah kan kiangkap in Thantlang khuachung zong siseh point pariat thong in kan kan dir on rih hna kan ralkap zong kan hrim i uh, ma cu kan thut dir chu ma si atu zong hi ti tlak kan van au than nak chu hi pi hi kan uh, akal ding uh, al akal thlo akal thlia ma ri ding asi ruang ah hin ni ne kan mi pi zong hi uh, kan van in kan van kan van in au than nak na ka si i uh, atu ban tuk in uh, conrad mi kan nei lo chun chikhat lo pia vut ti tilian tilian pa in kan pa su la khan chun an i hnu ah khan ka zeimawzat kanmah ca ti uh, i, i runvennak tiang kha uh, ruahchih lo ma hau tikah khan kanmah zong nih uh, uh, kan dir hmun ah si dep than tlang sun tu pu tu cheu pi ban chim ban tu kan kan di bak kan GTRO bucket uh, si chun GTRO pi ni ni chia ten phana kan kol pe ke tlak kan au pe ga phun phun uh, a phunphun in fan a kan kawlpiak i mah cu mah cu bak cun ral kan tuk komi si cun Thantlang peng cu kan ti bantuk khan lunglawmhnak zong van chim pa ka duh kan dir hmunpi chungah hi tluk i kan retheinak in hin kan sidep Thantlang a cawlcang dong dongcat lo a kal khomi hi uh, cheukhat uh, local local pawl kan sin i join i rangkang pawl nih tampi thangthatnak kan tong i ruang cu kan mipi hna thazang nan chuahnak le ni kan si ca kan si cun khat lei zong cun kan ralkap pawl zong krong i kan ralkap pawl zong an azuam tuk an azuam tuk ve cheukhat ki uh, thil Zakhat chungah zakhat chungah panga khi kan i donhter tuk tawn. Zakhat chungah pahnih pathum te thil cangmi khi kan i donhter tuk tawn le kan mipi khi a kan tawi tam ngai. Natin khati tu kha cu kan rak chim tawn lomang bantuk khan khi pawl te tu cu i donhter loin hi kan kan dirhmunpi hi a cah lonak dingin pakhat le pakhat i rinh loin kanmah hi pakhat bak ah i ruat sih law takhan thu dir usih law kan thazaang pi thong ko lai kanmah thantlang pengpi hmanh pakhat ah kan um tuk khawh lo cun a zei dangdang hi cun pakhat dir khawhnak ding har ngai cucan atu zong ah van pe chap ko ning law nak kan dir kamnak pi zong kan lawmnak hi cu mi zei pong nih chim peng si ko le kan dir hun pi zong atu hi uh, chinlo cho a ka kui ka kui than ale jong ne tampi tim lom nak le zeitin thla kan thut din ning kan tha jang thon kho na le mi online uh, rakaf via tel ukhroi nak le aya india via te jin kan sho kho lai kan sho kho na te jin kan mai kan thut dir hau timi via te jong kan kalpi cho ma leu se ara hla jong kan mi pi ni thong than na kan the nam van the te ko la tiru na kan nei Ah, cu cu chung zongah cun ralkap system umning vialte zong kha a dotdot tein kalpi a kan timh cu mah tim ti zong kha van cong ne pa ka duh he cun ah tu lio ah hin ah cu hlan i ah, kan drone kan hmanmi hi alet alet hra ka ti la mu alet hra in ah, paoh aa ṭhawngmi, a rianṭuannak a ṭhawng deuhmi ah tu hi kan hman ko i a paam kan ti ruangah a si. Hi kan drone lawng hmanh nih hin thatlak ralkap hi a dawi khawh men hna la ti awk khin um. Cu bantuk dirhmun tiang zong cu zeimaw zat timlomnak um ko. Cu hlan nakin cu hlan i kan dirhmun i zohchih in hi cu tihin tin kan kalpi cang lai hi cu hi tin thil hi thil nih hin uh, til a ti khawh lai torel khawh lai hi thilri hmual anei la tim te tu hun kan mah zong ha uh, tim lomnak van nei chuam aleu chu se ko kan nupi kan tha chet pi hrim hrim hlau pakhat baka kan ma bat ze kan tir kai ma hi ral boi bikin se ve kai ma hi ral kap pak ka se ve ral akap ding se ve ti mi lungkut te he ram chung ram liang se thlacam nak se azai zong vialte hi atu i ra kan do chu ma mi pi kan te ha chung chu rian kan nei di ti te he kan thin lo ra kan chia pia ko lo a ho mat tha chia lo tin kan caan a rukmi zong nih kan tha kan chiatter hna seh teinak kan hmuh tikah cun hi hin retheihnak pi hi uh, vai kan tila a sunglawi khun cemmi ka sila a sunglawi cem bik ah khin a se tela a cu ca cun ka zon hin kan ma cheu zong hamon ta che lo te in a kan ni man christmas zong nge christmas ni hi kan nei la kan ni ra ka nu jun e kan umnak mun poram tang kan umnak zong kan in la kan loin kan ma la kanmah holh cio kan Christmas zong hi rak man si chungkhar sin zong ah tu hi va tlun in Christmas mang mi zong hi kan um huaha lo kanmah tu chungkhar bantuk kan ruat la kanmah la kanmah te hi Christmas te ci te kan kan tua makha kan dir mun sela Atu kan dirhmun zong cu Pathian nih lam kan hruai hram seh. Kan khuakhan lai kan hak vialte zong kha zeidak law te la Pathian nih thluak kan suah i lam a kan hruai i tlamtling tein kan kal khawh ko ahhin cun kan hnabei a sei ko, kan hnabei sei ko timi te khan hnabei seinak te kan nei ko. Thantlang zong hi kan hnabei sei ko hi timi te khan si seh law kan chim hrat suami le kan palh suami si le ruah zia tu kan thiam te ulaw kha vialte kan tei ban si chung ko la kai lawm tuk.